Ysgol o Dderwen, Caerfyrddin. Mae Sian Axford a Blynyddoedd 3 a 4 yn barod wedi cael blas ar thema cynta'r flwyddyn newydd, Gorme Byd Eang, thema sy'n gobeithio ddysgu'r plant am bwysigrwydd bwyd. Mae pwyslais mawr i addysgu am gynnwch lleol, a hyn mewn ffyrdd ymarferol. Felly, mae angen trip. Heddi, maen nhw'n ymweld â fferm tu llwyd yn Felin Gwmichaf, ychydig filltiroedd i ffwrdd o'r ysgol. Lle bydd John James, perchennog o fferm, yn gobeithio cyflawni be mae eisoes wedi wneud gyda dwy ysgol gynradd arall.
Wel, yn lle cyntaf, fi'n edrych mlaen i croesawu nhw i'r ffarm. Byddai'n rhoi bach o hanes y ffarm ar y cychwyn. Wedyn, byddan nhw'n cael cyfle i weld y gwartheg sydd wedi cefen, pan bydd y lloi yn, yn cael ei brycwas, byddan nhw'n signo. Wedyn, byddai'n mynd allan o'n nhw i weld y gwartheg tew sydd yn bwyda ar um, swets. Wedyn, byddan nhw'n cael cyfle i fynd i weld y defed a nôl i weld y ffowls a casglu'r wyau A hefyd, bydda i'n sôn ambiti y ffaith bod ni'n cynhyrchu bwyd sydd ddim yn defnyddio cemegau ac os bod ni'n ffarm organic ar diwedd y dydd, bydda nhw'n cael cyfle i cael blas o'r cig. A nhw'n bobl sangwedge a rhywbeth i, i fe. Reit de, dewch chi, dewch chi da ni nawr lan fan hyn.
Wel ar hyn o bryd rydyn ni'n newid ein themâu yn yr uned, a'r thema sydd gyda ni tan hanner tymor yw Gourmet Byd Eang. Felly mae'n bwysig bod y plant yn cael profiadau tu allan i'r ystafell dosbarth ac efallai bod rhai plant ddim yn ymwybodol o ble mae bwyd yn dod a hefyd y pwyslais o gynnyrch lleol, hynny yw cynnyrch Cymreig ac yn genedlaethol ac wedyn symud wedyn i wledydd eraill i weld sut Allwn ni gymharu ffermio fan hyn yn Tŷ Llwyd gyda ffarm falle yn Ffrainc gan bod gyda ni gysylltiadau ag ysgol yn Limoges. O weld um, y wen ar wynebe'r plant yma heddi wrth fynd o amgylch y ffarm, mae'n amlwg bod nhw wedi mwynhau'r profiad o fod allan yn y ffarm. Chi'n credu bod e'n bwysicach felly bod nhw yn dysgu ysgogi trwy ffyrdd mwy ymarferol na falle yn yr ystafell ddosbarth? O, yn bendant. Fi'n credu bod yr ymarferol yn bwysig, yr hands-on hyn ten, er mwyn denu sylw um, y plant o'r dechrau um, cyntaf ten, achos wedyn unwaith ni'n mynd nôl i'r dosbarth a wneud y dysgu dwys, mae gan y plant rhywbeth i ysgrifennu. Maen nhw gallu siarad wedyn a felly cymharu ffermio yn yr hen ddyddiau a ffermio sy'n digwydd nawr. Chi'n meddwl wedi i'r plant fod yma heddi, fe gyda ni falle fwy o ffermwyr yn y dyfodol well, Ifeg? Pwy o oer, pwy o oer, gobeithio yn y gyfer byddwn nhw wedi, byddwn ni wedi troedio'r ffordd iddyn nhw bore yma. A gewch chi fynd nôl ar ein da chi wedyn, a byddwch chi'n gallu gweld beth maen nhw yn bita. Ti'n dal awna i fi? Un sy'n gefnogol iawn o ymweliad o'r fath yw Geraint Bevan, un o aelodau'r Awdurdod Addysg Leol yng Nghyngor Sir Gaerfyrddin. sy'n arbenigo mewn addysg amgylcheddol ynghyd â daearyddiaeth. Wel, dwi'n credu mae'n rhywbeth pwysig, a i dweud y gwir, mae'n rhan o gwaith maes i dweud y gwir, i mynd tu fas yr ysgol a deall a weld beth sy'n digwydd yn y, yn yr byd real. A, a'r hefyd, y, mae'n pwysig i, i cofio yn yr ysgolion, mae nifer o, o raglenni a prosiectau fel Eco-ysgolion a Masnach Deg i helpu ni canolbwyntio am pethau fel hyn. Byddech chi'n hoffi gweld fwy o ysgolion yn, yn dysgu drwy ffyrdd ymarferol yn hytrach na yn y dosbarth o hyd? O, bendant. Dwi'n, dwi'n siŵr hwn yw'r ffordd ymlaen. A hefyd, mae cyfle i edrych am pethau wahanol. A'r plant eu hunain, chi'n meddwl bod nhw'n cael fwy allan o hyn? O, dwi'n siŵr bydd y plant yn joio ar y fferm, a hwn yw'r rhywbeth i helpu plant gofio beth sy'n digwydd. Dwi'n credu mae lot o blant yn meddwl yr moron yn dod o'r archfarchnad a ddim yn deall beth yn gwmws yn digwydd a ble mae bwyd yn dod o a beth yn gwmws yw'r daith o fferm i plat. Rhaid dyma wyliau ni wedi
Beth ych chi wedi mwynhau fwyaf heddi? Um, gweld y ieir a gweld y dyfed hefyd. A pham ni?
Yym, cos sa'n credu, um, sa'n ei gweld nhw lot o blaen. A beth amdano ti? A buwchod.
Beth y ti'n meddwl oedd mor arbennig am y gortheg? Sa'n ei gweld lot o buwchod dion o blaen. Hoff peth fi oedd gweld y ieir.
Y ieir, pam hynny?
Achos i'n hoffi um, um, twtio'r ieir achos fod nhw'n mor soft. O ti wedi gweld ieir a, a wyau wedyn yn dod allan o'r iar o blaen? Na. Na? Na. Da iawn. Bydd yn dan o ti, beth ti wedi mwynhau heddi? Wel, y defed.
Y defed?
Beth oedd mor arbennig am y defed? Um, pan oedd pan maen nhw wedi dod draw i'r cael, o'n nhw'n edrych yn ffynnu. Wel, O fi'n hoffi smwddo'r iâ, roedd e'n teimlo, oedd y teimlad yn neis. Ond wyt ti yn bach o arbenigwr oherwydd uh, ti'n ffarmo, wyt ti? Ie. Yeah. Beth sy'n gyda ti adre? Um, mae da fi gwartheg ieir a ni'n mynd i gael tarw. Ci. A ci?
Bach.
Oedd hi'n cute. Oedd e'n cute oedd e? Oedd hi'n dysgu um, siwt i dal a iar. Ie. Yeah.
Um, oedd y iar yn teimlo fel yn odd. Odd oedd hi? Odd. Beth i orau gyda ti? Dysgu yn y dosbarth neu dysgu dysgu ar y ffarm? Um, dysgu ar y ffarm.
Mae'n bwysig bod plant yn deall bod ble mae bwyd yn dod o. Fel ych chi'n cynnyrchu bwyd, beth sydd yn, uh, beth mae'r bwyd na yn blasu ar diwedd y dydd. Mae wastad yn bleser i fod yn cwmni bobl ifanc. A wastod maen nhw'n dod lan, a'r plant, uh, plant yn, um, maen nhw'n gwerthorogi, a maen nhw moyn holi, maen nhw moyn dysgu. Ac ar diwedd y dydd, os nhw yn moyn dysgu a bod rhywbeth allai i wneud i helpu, wel, na chi.